לעבן אין א צינישע סביבה, סיניקיל ענווייראמענט. ר' יוסף זאב, קודם, וואס מיינט אז מען איז אויפגעוואקסן און מען לעבט אין א סיניקיל ענווייראמענט, א צינישע סביבה? סיניק זענען מענטשן וואס נעמען גארנישט ערנסט און עסומן אלץ אז יענער מיינט נישט גוט, מיינט שלעכט, און נישט דווקא אויף א שטעכעדיגע וועג, נאר אזוי ווי, איך מיין איך האב עס גוט אפגעטייטשט, ניין?
איך וואלט יא געטראכט דאס שטעכעדיגע, אבער לאמיר זיך, זיך, לאמיר גיין אזוי. נישט דווקא שטעכעדיג. זענען מסתמתע, אלעס ווערט אוועקגעמאכט, אפגעבאטלט, און ווען איינער טוט עפעס האט ער מסתמא נישט קיין גוטע כוונות, נע, אלעס ווערט אזוי ווי זלזול, כ'מיין אזא בחינה, ניין? יא, איך וואלט איך וואלט מיך באצויגן צו ביידע צוזאמען, איך וואלט געזאגט אזוי אז איך גלייב אז די שואל זוכט פון איין זייט נישט צו זיין אזוי ווי זיי, נישט צו ווערן אזוי ווי זיי, נאר יא צו זיין א ווייכע עמפאטיק סימפאטעטיק מענטש וואס איז יא נייס צו אנדערע ארום און געבט יא דעם בענעפיט אוו די דאוט פאר די עולם ארום אים און איז דזשאסט א גוטע ווארעמע און סענסעטיוו מענטש. יא.
כ'גלייב אז דאס איז איין דירעקשאן וואס ער וויל, און די צווייטע דירעקשאן איז, למעשה אויב איך גיי וועלן זיין גוט און א וואוילע פיינע שעפעלע, וועל איך דאך למעשה ליידן פון די בכאילו שלעכטע טאף מענטשן, יא? סאו קען זיין אז זיי זענען אליין טראומעטייזד פעינד מענטשן, יא? קענסט מיין ווארט פון hurt people hurt people. אהא, ניין, אקעי. מענטשן וואס.

פון די זאך איז מ'דארף מען טאקע ארבעטן אויף ביידע דירעקשאנס, פון איין זייט דארף ער ארבעטן, און די צייט איז זייער קורץ דא צו קענען אריינגיין אין דיטעילס, אבער אין קורצן פון איין זייט פארשטארקערן דיין דיין דיפענס פון נישט ווערן נישט ווערן אפעקטעד פון זייער ציניקות, מיענינג טרעף דיך אנדערע עריעס פון סופארט, אדער געדענק וואס דיין אמת'דיגע זאך דו זיי נישט אזוי ווי זיי. דאס ברענגט אונז שוין אריבער צו די צווייטע חלק פון יא גלייבן אין א, טרעף גוטע, איך וואלט געזאגט איינע פון די בעסטע זאכן, איינע פון די בעסטע וועגן איז טרעף גוטע מענטשן פון אינדרויסן, טרעף גוטע סופארט פון אנדערע, לערן דיך אויס, די די קאנצעפט וואס איך האב דיך פריער געזאגט, פארשטיי אז זיי זענען אזוי וועגן זיי זענען אנגעווייטאגט.

איך לערן אין א ישיבה למחצה לשליש ולרביע, איך קוק מיך ארום אין בית מדרש, אויפן גאס, יונגעלייט יאגן זיך צו די ארבעט, בחורים אין ישיבה, וכו', צד השפל שבהן אז יעדער פילט ווי ער פעלט ערגעץ אויס, זאל עס זיין זיין ווייב, זאל עס זיין די ארבעט, ערגעץ פעלט ער אייביג אויס, אבער איך שפיר ווי איך געב גארנישט צו צו סאסייעטי, קיינער ווארט נישט אויף מיין אויפשטיין, און יא, אוודאי די אייבערשטער ווארט אויף יעדנ'ס עבודה, אבער דאך וואוינט איך נישט אין קיין מדבר און איך זעה ווי ס'לעבט זיך א וועלט און ס'רייסט ביים הארץ צו פילן ווי איך בין נישט קיין חלק פון דעם יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב. וויאזוי ספראוועט מען זיך מיט אזעלכע געפילן? און ניין בייז, גיין ארבעטן איז נישט קיין אפשן דערווייל, א גרויסן שכוח, שוין. ער פירט אויס פון א שטענדיגע צירוף וואס קוקט אור אויס בכליון עיניים אויפן קומענדיגן צווישן אונז און לייגט אריין במאמר המוסבר א מוסגר מחמת לאנגווייליגקייט. ס'איז א ווערטל אוודאי, יא? אקעי, סאו, זייער א קלארע שאלה, און זייער קלאר אויסגעשמועסט וואס די מצב איז און וואס ס'שטערט אים. און ס'איז זייער גרינג אים צו פארשטיין אז ס'טוט עכט וויי. כ'מיין, ס'ציפט, ס'איז א, יא?
מען קוקט ארום און יעדער איינער האט איינער, ס'איז אפאר נקודות אמת'דיג מיין איך, יעדער האט איינער וואס ווארט אויף אים, וואס ווארט אויף עפעס וואס ער טוט וואס ער ברענגט צום טיש, און ער איז אליין, קיצור האט נישט דעם בחור און נישט דעם אינגערמאן, נישט די לעבן נישט יענע לעבן, ס'איז שווער, נאר רבי יוסף זאב. Wow wow, קודם כל מיטפילן מיט אים, פשוט מיטפילן, סתם פאר מען לויפט צו די עצות און צו די קלארקייט.

זאגט ער דאך אליין, דער רבונו של עולם ווארט אויף דיין עבודה, די אייבערשטער האט ליב דיין תפילין און דיין און דיין צער, רבי עקיבא מאיר זאגט אז היינט דארף מען זייער שטארק געדענקען דעם ישוב ולא יעבור עבירה כאילו היא עושה מצוה, דאס שטייט אין חזל, און דאס איז וואס דו טוסט, דו גיבסט פאר סאסייעטי אז דו ביסט די הייליגע אלטע בחור וואס האלט זיך הייליג און האלט זיך ערליך און האלט זיך אידיש, און מיט דעם אליין לייגסטו צו פאר סאסייעטי. און יעדן טאג וואס גייט אריבער ווערסטו מער און מער גרייט צו דיין שידוך, איך זאג אסאך מאל פאר עלטערע בחורים, אויב דו זאלסט וויסן אז אין א חודש ארום באקומסטו די ריכטיגע שידוך, ווייס איך מיין די מיידל פון די געזונטע משפחה און און אלעס, דיין שווער העט זיך פארשטיין מיט דיך, מען גייט דיך נישט דזשאדזשן, מען גייט דיך אננעמען אזוי ווי דו ביסט, וואלסטו געהאט א פראבלעם צו זיצן און לערנען אדער צו טון עפעס די חודש?

זענט'ס לאונלי, אסאך פון די מעסעדזש איז זייער איז זייער לאונלי, פארוואס ביסטו אזוי לאונלי? ס'איז זיכער דא נאך אסאך אנדערע בחורים וואס זענען אין דיין עידזש, אפשר דרייסט דיך אין א פלאץ וואס דו דארפסט דיך טוישן, גיין צו א פלאץ וואס דו קענסט דיך פירן יא יא בעסער. עס איז אין קורצן וואס. ניין, אבער ס'איז זייער זייער קלוג דאס האט זי ערפ. יא. כ'מיין איך בין נישט איך בין נישט יענער בחור, אבער אויף וויפיל די קשיא איז מיר שווער געווען נאכן ליינען יענעמ'ס מעסעדזש איז עס מיר פארענטפערט. כ'האף יענער האט אויך מיין פארענטפערט. כ'האף יענער האט באקומען א דירעקשאן למעשה וואס ער קען טון צו פילן בעסער, יא. אקעי, נאך א שאלה ווי יוסף זאב, נאמבער טרי. שקויעך פארן, כ'על עס אויך פארליינען בערך, ס'איז געשריבען אויף ענגליש, כ'על עס איבערליינען אויף אידיש. איז יא, שקויעך פאר דיינע קלארע, פאר גוטע עדווייס און קלארע ענטפערס וואס דו געסט אויף קאמאו וואסער. אקעי, יענער פרעגט, דער שואל פרעגט דיין מיינונג אויף הייפנאטערעפי, היפנאסיס, פאר טראומא. יא, און ער פירט אויס אביסל דאס, אז וועלכע טייפ אוו טערעפי, וועלכע סארט טערעפי וואלסטו וואלסטו געזעגט מציע געווען פאר טראומא? איז יענער שרייבט אז ער ליידט שוין אסאך יארן פון לכאורה טראומא, און האט שוין פרובירט פארשידענע סארטן פון מעינסטרים געווענליכע טערעפי וואס עס האבן נישט געארבעט, איז יעצט למעשה קוקט זיך אום ס'איז דא זייער אסאך סארטן מהלכים און טערעפיס פאר טראומא און ער ווייסט נישט וואו אנצוהייבן. היפנאטערעפי, Hypnotherapy, היפנאסיס, זעט אויס ווי א גוטע מהלך וואס איז אפעקטיוו און ארבעט שנעל, וואס מיינסטו דערוועגן ר' יוסף זאב? ני, וואס מיינסטו דערוועגן ר' יוסף זאב? אקעי, די אמת איז אז עס איז אריינגעקומען נאך אסאך אזעלכע ענליכע שאלות צו דעם. אקעי.
און בכלל אפילו אסאך מאל נישט אין די מסגרת, אסאך מאל ווען איך גיי אינדרויסן מענטשן פרעגן אזעלכע שאלות. איך וואלט עס מגדיר געווען אין קורצן, קען זיין מען דארף אפשר דעדיקעיטן אביסל א לענגערע שמועס אויף דעם אויך, אבער אין קורצן וואלט איך געזאגט אזוי. ס'איז דא זייער זייער אסאך טראומא טעראפיס וואס זענען נישט ענליך איינע צו די אנדערע. ס'איז דא אסאך וואס זענען ענליך, וואס זענען נוצן אנדערע נעמען אויף די זעלבע קאנצעפט. אבער אין קורצן וואלט איך געזאגט אזוי, ס'איז דא צוויי גרופס, צוויי דרכים ווי אזוי צו עטעקן טראומא ריכטיג. איינס איז די טאפ דאון, און איינס איז די באטאם אפ. טאפ דאון מיינט פון די מח, פון די העכסטע חלקים פון דיין מח, פון דיינע געפילן, דיינע עקזעקוטיוו פלעץ פון וואו דו טראכסט און דו פילסט און דו געדענקסט, אויף אראפ צו דיין גוף וואו דו פילסט די טראומא אדער צו דיינע פלעצער וואו די טראומא קלאפט אויס, און אסאך מאל איז דא א וועג פארקערט פון די באטאם אפ, פון די מח מיט די גוף זענען אזוי. אפגעטיילט אזוי אפגעהאקט וועגן די טראמא איז דא א וועג פון פון גיין צו די גוף גיין גראד צו די פראבלעם פון די פון די גוף למשל לאמיר ווערפן נעמען פון טראמא טערעפיס וואס זענען דא איינע פון די פאפולער טראמא טערעפיס איז EMDR EMDR אין קורצן איז צו ריפראסעסן נאכאמאל די די טראמא ווייל וואס איז די פראבלעם פון די טראמא די טראמא האט זיך נישט גוט געסעיווט אין די מח, די טראומע האט זיך געסעיווט אין די מח און ס'איז סטאק און ס'האלט קיין ארויפברענגען נאכאמאל, און די EMDR איז געבויט אויף א מהלך צו ריפראסעסן נאכאמאל די די טראומע, און ס'איז דא זייער גוטע געטרעינטע EMDR טעראפיסטס, ס'איז דא א מהלך פון טראומע טריטמענט וואס איז פון אונטן ארויף וואס דאס איז SE, Somatic Experiencing, וואס די מענטשן וואס זענען סטאק אין זייער באדי מורא'דיג מורא'דיג שטארק איז איז דא, און ס'איז דא אסאך מינע ענליכע זאכן פון טעפינג וואס זענען ענליך צו דעם, וואס מען גייט צו דעם גוף און מען רעדט נישט צו די מח, יא ער זאגט דיך אז די רעגולער טערעפי מיינט ער מסתמא די טאלק טערעפי, די טערעפי וואס מען רעדט און יענץ האט נישט געארבעט פאר אים, איז ס'קען זיין אז דאס אמעריקע גייען די אנדערע וועג פון סאמעטיק עקספיריענסינג. פראם די באטאם אפ. ס'איז דא SSP, ס'הייסט די סעיף ענד סאונד פראטאקאל, דאס איז איינער פון די גרעסטע מומחים אין טראמא, לעצטנס ארבעט ער שטארק צוזאמען מיט מיין רבי אין די תחום פון טעראפי רבי שמעון ראסל, ער איז סטיווען פארגעס, און ס'איז דא גראדע א גאנצע טראמא טריטמענט סענטער וואס רבי שמעון ראסל פירט אן, לעצטנס געעפנט אין דעטרויט, ס'הייסט פרעש סטארט. און אין מסגרת פון די פרעש סטארט האבן זיי אסאך שמועסן צוזאמען איז איינע פון די זאכן איז סטיווען פארגעס מסביר די יסודות פון טראומא ער איז אויפגעקומען מיט א שטארקע יסוד וואס הייסט די פאליוועגעל טעארי די אייווער וואס קאנעקט די מח צו די גוף וואס גיבט די מעסעדזשעס פון די מח אריין צו די גוף. דארטן ווערט די טראומע אוועקגעלייגט און די טראומע פארשפארט די גאנצע קאנעקשאן צווישן די מח און די גוף. און דארט דעוועלאפט א גאנצע זאך, איך האב עס נאכנישט געזען אין עקשאן העלפן פאר מענטשן אבער די סייענס און די פידבעק עלי זאגט אז ס'ארבעט זייער גוט און ס'בעסיקלי אז מ'שפילט געוויסע סאונדס פאר די מענטש און

יעדע פארט דארף זיך זיין אטענשאן און דארף זיין מ'דארף זיך גוט אפגעבן מיט דעם, ס'איז דא די זכרונות און אלע שלעכטע פילינגס זענען די פארטס וואס מ'שיקט אין גלות און מ'פארמאכט עס און מ'שפארט זיי גוט איין, און נאכדעם איז דא די פארט וואס זיי זענען די פראטעקטערס זיי זענען אזויווי די שומרים אז די אלע פארטס זאלן נישט ארויסקומען פון גלות און מיך נישט מאכן פילן שלעכט, און נאכדעם איז דא די פארטס וואס אויב די שומרים האבן נישט מצליח געווען צו האלטן דעם עולם אין גלות און האבן זיך יא ארויסגערוקט איז דא די די פארטס וואס זיי זענען די פייער לעשערס, די שלעכטע פילינג וואס דו האסט, סאו ס'טרייבט צו אדיקשאנס אדער אלע אנדערע מיני זאכן וואס די מענטש זאל זיך פילן גוט, אין IFS בעסיקלי ארבעט מען מיט אלע פארטס, מען גיבט א פלאץ פאר אלע מיני פילינגס, דו פילסט דיך שלעכט, דו פילסט דיך אז דו דארפסט פראטעקטן, מען נעמט יעדע פארט און מען גיבט עס א, עס איז דא זייער זייער אסאך שיינע גוטע רעזאלטס פון. פון IFS, דאס איז אין קורצן אויף איין ווארט, איך מיין אונז האבן געקאווערט EMDR, IFS, SSP, SE, קאמפעשאן בעיסד, יא, רעגולער גוטע טאלק טעראפי, קאמפעשאן בעיסד טראומא, וואס איז די. וואס איז מיט למעשה זיין שאלה לגבי היפנאסיס?
איך קען נישט אזוי גוט היפנאסיס, הגם מיין רבי קען עס יא, באט היפנאסיס איז אויך עפעס אזוי ווי א בארעם.

לאנד דיך אן, גראונדינג, די פרעש סטארט פראגרעמס ווי ר' שמעון ראסל שמועסט אויס די אלע זאכן רעדט ער אסאך פון די גראונדינג און און ס'העלפט זייער זייער גוט. אהא אהא אקעי wow ס'א געוואלדמענט אינפארמעישאן וואס האט דאס אפגעגעבן ר' יוסף זאב נישט פשוט. אקעי די נומבער ווי צו ריטשן ר' יוסף זאב סיי צו בוקן אפוינטמענטס און אויך צו שיקן שאלות